míedo go le yefiasa me eye yede Míedo afɔkpa ne míaƒe fiawo si ke dze ne woade dzesi wo abe aʋafiawo ene. Kɔŋuia tsã, ne míetso agba aʋagbedzia gbɔa, ye míewɔna kɔŋuia ne míaƒe fiawo si ke. Wowò nuteƒe kalẽ le aʋagbe dzi. Míewɔe vɔa, ye míekplɔ na wo vɛ kɔnyiƒe vevie ya eba nyi akɔ na wo. Egba tɔgbuiwo katã míede afɔkpa afɔ na. Yewo xlẽ ge ade woƒe aʋalagowo me. Míawo aŋlɔwoa, aʋafiawo míenye, ʋalɔgowo me míenɔna, ŋsi, dome kple emia. Ne enye fia ko wode afɔkpa no koa, edze be nàdze ɔɖe woafia wò ŋgɔgbetɔ si ke nye efiagã si ke le. aʋalɔgo ma ŋu. Ta egbea míegbɔna wɔna ma wɔ ge le afia eye woka atamu ne woƒe fiagãwo ne woatrɔ atamua ne wo. Wɔna ya Eva hiã be yɛato wɔna aɖewo me tso traditional council hafi wɔde afɔkpa afɔ nu. Dziɖuɖua va kpee be ehiã ta wowò se le dulisa me si ke le míaƒe dulisa section alɔfa eve bladre vɔ adrea ma. Wode dzesi be dziɖuɖu ne ŋusẽ fiawo be to traditional council la dzia Ne woawɔ ɖoɖo ne woakɔ ɖo fiawo le eduwo me ne magahe masɔmasɔ ade edua me o. Ema me hã wogava wɔ fia gbalẽ si ke ede ŋusẽ efiawo ŋu woyɔna be Act Act 579. Xɔ ƒe eƒe akpe eve kple enyia si ke le eƒe section bla atɔ̃ vɔ adre ma, wone ŋusẽ traditional councilwo nyi ekɔ vevia le afia na efia ma o. Ta míegblɔm be ɔnye kpɔɖeŋu. Ne ame yawo wɔna wɔna mawo, titri míaƒe fia yawo alo efiaɖulawo si ke ne miekpɔ gbalẽa mawɔa, ne miewɔa, mefia ɖeɖe mefia ɖeɖea ko míahe to na o. Miawo ya nye sea hã etrawoa, míahe to na mi hã. Míedi be. aŋlɔ dukɔ ya, eme nafa ne mía katã míata nu me. Yi tae menya ya gblɔm wo. Míaƒe mamawo hã menyi bano, medi be mana woanya be edze be Traditional Councillor Standing Committeea nava wɔ ɖoɖo aɖe ne míakpɔ be lekee wòdze ne hafi woaɖo wò. Fifia meka ɖe edzi be mamaawo geɖea ne woɖo ma Traditional Councillor megasenɛ hã o. Ne woƒe fiawo va xɔ gbalẽa koa, be yina fia ɖe go ko iko wokplɔ mamawo kpena ɖe wo ŋu kɔa eva ɖɔ fia enye nane si ke ne mía ele ŋku ɖe ŋua egbɔna tɔtɔ hege ade efia gblaa me edze be mía le ŋku ɖe hema hã ŋu nue megagblɔ medi be magagblɔ akpe ɖe eŋue nye be míaƒe fiadɔ ya enye nu vevi aɖe si ke míawo koe, mía viwo kple edumeviwo wokpɔna míaƒe ŋkume. Ne mía afɔ gbegblẽwo ɖe ma, ke egɔme nye be míawoe le ŋgɔ wo dɔa gbãm. Egbe ŋɔlia va ŋɔlia me míele fia, mía viwo hã, mía efia ɖo hã, míete bubu de mía ɖokui ŋu o. Ena be mía viwo hã mova bubu de mía hã mía ŋu o. Itae eɖo ne wotso kɔa, radio stationwo li ne etɔgbui edze agɔ alo wòɖaxɔ gbegblẽa, wodɔ ɣli ɖe eta le dutoƒo ɖi. Edze be míadze agbagba akpo yiƒe ame tsitsiwo, tɔgbuiwo ame tsitsiwo le wo ŋu. Ne woaɖe nya ne wo woayɔ tɔgbui ɖe xɔ gã me ɖi agbe nya ne tɔgbui. Nenema nye ame nya be wowɔnɛ ma gake egbea eva ɖo be míayi ɖe emɔ dzi ko anɔ tsi tɔm ŋkume ne mía tɔgbuiwoa, ɖe ame mekpɔe be ekpɔtɔ vie míalé ŋku ɖe wɔna mawo dzi. Míenya be ɖuɖisã ena beri nàgblɔ nya sia nya si ke edze, gakea limitation le eŋu. Eɖewo lia yi nàgblɔ ge ata nye nya no si ke woahe wò ɖe se ŋu. Ta medi be maze mɔnukpɔkpɔ ya ne mia mana mianya be abe efiawo nea, míalé ŋku ɖe ale nye zɔzɔ ge ne mía viwo nakpɔ ade bubu mía ŋu. Ele vevie. Ta efiawo ya katã míeda afɔkpa na ye woxlẽ ge ade woƒe aʋalɔgoa me gbã. Medi be maze mɔnukpɔkpɔ ya ye ma congratulate wo. Eh, efia menya ɖuna o. Afia mieɖo fia. Ye xɔ nyinɔ. Ame aɖeke megakpɔ mɔ wɔna afɔkpa xɔ na mi o. Aŋlɔ ame aɖeke meɖɔ xɔ e meɖɔ fia o. Ye wòɖe afia dzi o. Gake ne mieko enya ma be ɖi woɖɔ fia eɖe afia dzi o. Ne mieto mɔ dzɔdzɔea dzi woɖo mia mie mia ɖe ge dzi. Egɔme ye be mieto mɔ nyitɔ dzi afia ge ɖe xɔ mo. Efia ɖoɖo ni wònɔ zi dzi yi moɖɔ moɖe afɔkpa fɔ nɛ o. Maze mɔnukpɔkpɔea ado dza ne ame kpekpewo katã si ke va fia kple míaƒe presmenwo. Mada akpe manyagblɔnuwo be edɔ gã ya wɔm wole ne edukɔ. Ke fifia nyamedo dza na mi vɔ. Wɔna ya miewɔwɔ ge hã megblɔe na mi. Mía efia yawo míeda afɔkpa na míawo ƒlega de woƒe aʋalɔgowo me. Ne míede woƒe aʋalɔgowo mea, woaka atam no. Ne woka atam no vɔa, woaɖe atam. Gake wònye game meli oa, efiawo katã atam ɖeka ka ge wɔla na wo. Ne ame ɖeka natso wo dome asu atamua ne míakpa ŋdzo afia kaba. Ta amea amea asu atamua yi ko míawɔ nui gake esia gã ɖe atamua woka ge na loo. Eya nye gbe dzeanyi akpe na mi.